Чӑваш наци хумисем ҫинче эсир мӗнле шутлатӑр кӑларӑм. Хисеплӗ радиотелекенсем, эсир мӗнле шутлатӑр? Чӑваш телевидение мӗнле аталанса пырать? Пур-ши вӑл? Чӑваш кино аталанӑвне мӗнлерех куратӑр? Тата мӗнле ят сӗнме пултаратӑр чӑваш телевиденине? Хӑвӑр шухӑша утмӑликкӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа пӗлтерме пултаратӑр. Эпир яланах сирӗнпе пӗрле, пирӗнпе пӗрле пулма тӑрӑшӑр эсир те. Пирӗн пата шӑнкӑрав ҫитрӗ, утмалли иккӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа эпир сире итлетпӗр. Ырӑ Ырӑ каҫ пултӑр, алло. Ырӑ каҫ пирӗнти Бедликснадзий радио ӗҫлекенсене. Эпӗ Бухарест Числа Леонидович, Шупашкар хулинчен, университет урамӗнчен. Чӑваш наци телевиденийӗ, Чӑваш наци радио пекех питӗ кирлӗ япала вӑл. Пӗтӗм регионта пурӑнакан чӑвашсене пӗрлештерсе вӗсен пурнӑҫне ҫутатса, чӑвашлӑха упрама вӗрентсе тӑмалла. Хальхи юридин ҫавна тивӗҫтерсе ҫутатса тӑраймасть. Атьӑр, пӗлтӗр пултӑм Анаттамӑра Тутарстан Республикинче. Унталӑксен радио, ой, телевидени ирех пуҫлать те яра куна калаҫать. Вара вӑл пӗтӗм тутарсене ӑҫта кӑна тута курӑнман регионсенче Вӗсен пурнӑҫне ҫутатса тӑрать. Ак пирӗн Комсомольски районӗнче пурӑнакан тутарсем урӑхсене те ҫутатса кӑтартрӗ, ку телевиденипе хам куртӑм. Унта шкулта ачасем мӗнле вӗренеҫҫӗ, медсестре мӗнле кил хушшинче хӗрарӑмсем мӗн апат-ҫимӗҫ пӗҫереҫҫӗ, хире ҫавсене ӳкерсе кайнӑ вӗсем кунтан. Чӑваш ҫӗршывӗнчен тутар ҫлюккинче ҫавна кӑтартрӗҫ вӗсем. Тата унта вӗсем кӑтӑм тутарӗсем мӗнле юрланисене, ташланисенипе ҫутатса тӑраҫҫӗ. Пире ҫан пек телевидени питӗ кирлӗ вӑл.

Ӑна туса йӗркелесе арас пулсан. Ҫын теми те салам тесен аван пулмалла. Салам ят парсассӑн. Ну. Мӗнех, Вячеслав Максимович, пысӑк тав сире ырӑ сӑмахсемшӗн. Сирӗн ята, паллах, эпир ҫырса хуратпӑр. Тавах чӑннипех те. Владимир Федорович калашле пурте унӑн сӑмахӗ патне килӗшсе унпа Пӗр шухӑшлӑ, салам сӑмахпа мана темшӗн Атӑл сӑмах та килӗшет. Пурпӗрех эп хамӑнни ҫинче тӑратӑп. Е сире урӑхла ят килӗшет пулсассӑн, пулсассӑн хисепре райо итлекенсем хӑвӑр ята та сӗнме пултаратӑр утмӑликкӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа. Леня, кӑтакам шӑнкӑрта тӑрса ҫитесшӗн пирӗн пата. Тен, Атӑл сӑмахпа питӗ килӗшесшӗн-и вӑл, васкать.
Алло.
Телевидени пирки мӗнле ят памалла-ши тесе каларӑр-ҫке. Ҫапла.
Шухӑша пӗлтересшӗн.

Вӑт ҫавӑнтан Шуҫӑм кунран пуҫларӗ те пуҫларса кайрӗччӗ пӗтӗм. Чӑнах та, мӗнӗ хамра пӗлесси? Хамӑрӑн мӗнӗ ҫав телевидени?
Мӗнӗ Халикс Иванович питӗ пӗлтерӗшлӗ пек туйӑнать ку ят. Сире тав та пуль шӑнкӑрта кӗрсе ҫитнӗшӗн пирӗн пата тавах. Хамӑр кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Наци радио хумисем ҫинче эсир мӗнле шутлатӑр кӑларӑм. Эпир хамӑр калаҫӑва малалла тӑснӑ май ҫакӑн пек ыйтӑва каллех сирӗн ума кӑларса тӑрататпӑр. Чӑваш наци телевиденийӗ пур-и пирӗн тата мӗнлерех унӑн вӑй-халӗ паянхи кун? Пирӗн пата шӑнкӑравсем ҫитсех тӑраҫҫӗ. Алло.

Шупашкарский районтан Валерий Борисов. Ҫӗмӗрле районӗ Валерий Борисов ентешӗсир манӑн питӗ кӑмӑллӑ, питӗ кӑмӑллӑ. Тата мӗн калама пултаратӑр, наци телевиденин пуласлӑхӗ пуррине шанатӑр-и эсир? Может быть, не шанатпӑр, если пурнӑҫлама шутланӑ пулсан вӑл пурнӑҫа кӗретех. Пулатех, мӗнех ҫак шанӑҫпа эппин уйрӑлар, сире пир тав тӑватпӑр.
Эпир хамӑр кӑларма малалла тӑснӑ май вара хамӑр студи хӑнине сӑмах парасшӑн микрофон ҫумнерех ларма ыйтса чӑваш ҫамрӑкӗсен сӑвар пӗрлешӗвӗн хисеплӗ Элтеперӗ пирӗнпе пӗрле паян тата вӑл ҫавӑн пекех интернетра сӑвар тӑвӑ ертсе пырать Цыпленков Олег Михайлович тархасшӑн сире сӑмах эсир мӗнле шутлатӑр? Ну, салам пурне те паян ирхине эпӗ Ҫакӑнта килессине пӗлсен те Светлана Асамат патне шӑнкаларӑм та, Светлана терӗ мана паян Чӑваш наци радиона чӗнеҫҫӗ телевидени пирки. Вот санпа канашласа пӑхам-ха терӗм, эс ман шутладӑн. Асамат ҫын пек каларӗ, кашни кунах Тутарстан новый век телевидени курсан тутарсемшӗн савӑнса чӗре хӗпӗртет. Ҫав вӑтрах Олег Михайлович каҫар уйта пӗр пирӗн пата шӑнкӑрав ҫитет, эпиритлер-ха ҫакӑнта шӑнкӑртаттарса ҫитнӗ ҫынна, кайран татах калаҫӑпӑр. Тархасшӑн, эпир сире итлетпӗр.
Алло.
Ӑҫтан эсир, мӗн ятлӑ? Эпӗ Кудряев Вениамин Константинович. Вениамин Константинович, ӑҫтан эсир? Патӑрьел районӗн ен.
Патӑрьел, мӗнех кӑмӑллӑ, тархасшӑн.

Эпӗ халь пин ҫинче ҫитмӗл-виҫҫӗре чӑваш сельхозӗн ҫурутне пернӗ. Ну, тӗрлӗ ҫӗрте ӗҫленӗ. Военкомпрят ертсе пырать Чӑвашсельхозмонтаж. Мӗнех, тав та пуҫ сире пысӑк тав. Тавах сире пирӗн пата шӑнкӑравласа ҫитнӗшӗн. Утмӑликкӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа ыттисем те пирӗн пата шӑнкӑравласа тухма пултаратӑр, хӑвӑр шухӑша калама пултаратӑр. Эпир вара хамӑр калаҫӑва малалла тӑсатпӑр. Чӑваш телевиденийӗ ятне хальлӗхе Пилӗк ятсенчӗҫ пире салам, шуҫӑм, тӑвансем, Атӑл тата Чӑваш Ен тин кӑна сӗнчӗҫ. Олег Михайлович, сирӗнпе хамӑр калаҫӑва малаллатӑсӑр тархасшӑн. Татовуҫ,
ҫавӑн пек ТНВна курсан вара чӑвашсемшӗн хурланса чӗре ҫурӑлса кайт-терӗ. Чӑнах та, пирӗн хӑйводенсен те вӑл чӑваш телевидени пулмасан та Чӑваш патшалӑх телевидени пулса эпир ӗнтӗ унпа ӳснӗ, курнӑ. Кашни кун виҫӗ-тӑватӑ сехет хушши Эпир хамӑр чӑваш телевиденине курма хӑнӑхнӑ. Мӗнле кӑна маттур ҫынсем ӗҫлетчӗҫ унта. Асамат, Карсакова юнашар ларать, Савельева, Трифонов, Арҫук Тарасов, Геннадий Максимов, тен, пурне те калаймӑп, ыйтусем каҫаччӑр мана, Таня Ильина, тӗлӗнмелле вӑйлӑ операторсем халь те ӗҫлеҫҫӗ. Тӗнче шайӗнче операторсем, сӑмахран, Сергей Мышев. Урӑхла каласан, этем творчество потенциалӗ пирӗн халӑхӑн пур. телевидени тума. А вот мӗншӗн пирӗн телевидени ҫуккӑ, ҫапала пире вӑл тарӑхтарать те. Тарӑхнӑ сирпӗҫне, паллах, ҫанна тавӑрса, чӑвашла ниме йӑлипе, пурте пӗр картӑрса, чӑнах та телевидени пирӗн тусаймаллах. Вот пӗлтӗр эпир ҫулла пултӑмӑр Молдовӑра Гагаузи автономинче. Молдова Республики Россипе танлаштарсан пуяндарах пурӑнать тесе калама ҫук. Молдова чухӑндарах та чылай Россире. Анчах та ҫак Молдова Республики Гагаузсем валли Гагауз телевидени туса хунӑ. Вӑл калӑпӑр Гагауз автономинче телевидени пур, тата унсӑр пуҫне кашни Гагауз хулинче, кашни Гагауз ялӗнче хӑйӗн уйрӑм ял тата хула телевидени. Ӑна татах Молдова бюджетӗнче тытса тӑраҫҫӗ. Пирӗн вара Раҫҫей Федерацинче вара питӗ йывӑршӑн чӑвашсемшӗн калӑпӑр ҫакӑн пек пӗтӗм Раҫҫей шайӗнчи чӑвашсемшӗн эп ҫак чӑваш наци телевиденине республика телевиденипе кӑна курмастӑп, ӑна тӗрӗс каларӗҫ, вӑл пулмалла пӗтӗм тӗнчери чӑваш наци телевидени. Апла пулсан кунта паллах цифра технологийӗсем аталаннӑ май эпир шутламалла космос пирки те, спутниксем пирки те ӗмӗтсем пирӗн шут ҫанта пулмалла. Тӗнче шайӗнчи чи малта пыракан телевиденисемпе юнашар пулмалла вӑл пирӗн. Ятне калас пулсан ӗнтӗ, кунта мана пурте кӑмӑла каять. Ман шутпа Чӑваш наци телевиденийӗ тене хӑйте вӑл ятне пӗлтерет. Ну, тен калӑпӑр ӗнтӗ, кунта Аттилла та терӗҫ, Салам та, Чӑваш Ен те. Ман хӑй воденсем сӑвар тӑвӑна тӑвас умӗн ҫакӑн пек шухӑш та пурччӗ. Вот ӗлӗкхи авалхи тымарсене чавса кӑтартас пулсан, вот этем вилсен, вӑл ҫак пурнӑҫра мӗнле ӗҫсем туса пынӑ, ырри, усаллине пӗтӗмпех Турра каласа параканни пулнӑ иккен, Тур умӗнче. Ана пихамбар тенӗ, пихамбар каласа панӑ. Пирӗншӗн те хальхи вӑхӑтра вӑл пирӗншӗн Турӑ, вӑл чӑваш халӑхӗ. Вӑл чӑваш халӑхӗ умӗнче пирӗн ӗҫсем пирки пихампар телевидение кӑтартса парсан питӗ аванччӗ. Тен, ҫак сӑмахсем сӗннӗ пултӑр пихампар. Мӗн Олег Михайлович, эсир тата питӗ интереслӗ ят сӗнетӗр-ха ӗнтӗ. Леня атя ҫырса хурар-ха пирӗн миҫе ят пулчӗ, сакӑр ят та пулчӗ пуль? Пирӗн сакӑр ят пулчӗ хальлӗхе салам, шуҫӑм, тӑвансем, Атӑл, Чӑваш Ен, Аттилла, Сӑвар тата Пихампар. Хисеп юрату итлекенсем хӑвӑр ята та сӗнме пултаратӑр, анчах та шута илӗр, кӗскерех тата илемлӗрех янрани питӗ кӑмӑллӑ пулать. Э, пирӗн пата шӑнкӑравласа тухрӗҫ. Алло, эпир сире итлетпӗр. Алло. Алло, калаҫӑр, эсир мӗнле шутлатӑр?
Эпӗ шутлатӑп ӗнтӗ, Чӑваш Ен пулса лайӑхрах. Ман ҫакӑн пек ыйту пур сирӗн патне. Мӗншӗн-ха пирӗн Чӑваш радионе тетпӗр эпир, чӑваш телевиденине пӑхатпӑр. Анчах та мӗн-ши-ха пирӗн чӑваш телевиденийӗсене кӑтартни пур те чӑвашла спектакльсем? Ӗлӗк-авал питӗ пӑхаттӑмӑрччӗ, яланах. Пырсан-и кун культура программӑпа яланах кӑтартатчӗҫ, Кӗтсе лараттӑмӑрччӗ, пӑхаттӑмӑрччӗ, хан мӗншӗн ҫавӑн пек кӑтартмаҫҫӗ спектакльсене, вӗт чунран чӗререн кӗтетпӗр эпир. Эсир мӗн ятлӑ пулатӑр ӑҫтан? Эпӗ Вера, Ҫӗнӗ Шупашкартан ҫунтарӑнатӑп, яланах сире итлетӗп, ҫак передачӑна каждый кунти кун, понедельник ӗнтӗ теп, кӗтсе ларатӑп. Тавах сире пирӗнпе пӗрле пулнишӗн. Ку ыйтӑва кам хуравлама пултарӗ-ши паян? Тархасшӑн. Олег Михайлович, э, сирӗн пата ку ыйтӑва. Ку ыйтӑва хамтан те ӑнах э, тарӑхатӑп темелле вӑл мана кӑсӑклантарать те, хурлантарать те. Э, хальхи вӑхӑтра ӗнтӗ пирӗн чӑваш телевиденийӗ ҫуккӑ, патшалӑх телевиденийӗ ҫуккӑ. Вӑл ӗнтӗ Раҫҫейри Мускав, галпа Раҫҫей Федерацийӗн телевиденийӗн уйрӑмӗ кӑна, филиалӗ кӑна. Ҫавӑнпа та вӗсен программине унта калӑпӑр, кӗҫтамскер каламаллине, ҫырмаллине унта ҫӳлтен илсе каласа тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсен вӑхӑчӗ ҫуккӑ. А вот ҫак спектакльсене, хӑй вырӑнӗнче эпир паратман телеспектакльсем, чӑваш кино тата тӗрлӗ передачӑсене эпир халь май ҫитнӗ таран чӑваш интернет урлӑ пама тӑрӑшатпӑр. Сӑвар тӑвана курма пултарать эсир, Карсаков хӑйӗн парса тӑрать передачӑсем. Шел пулин те, халӗ ҫав шайра кӑна. А вот чӑваш наци телевиденийӗ пулсан, вӑл паллах, чӑваш ҫыннин юлташӗ, тусӗ, амӑшӗ шӑллӗ пулмалла. Каждый кун унпа тӑрса каҫ пуличчен пӗр ҫын каларӗн те вӑл унӑн чӑвашпа юнашар пулмалли телевидени. Тавах сире питӗ кӑмӑллӑ, тулли хурав пулчӗ. Алло. Эпир сире итлетпӗр, пирӗн пата тепӗр шӑнкӑрав ҫитрӗ. Ӑҫтан пулатӑр, хӑвӑрпа паллаштарӑр-ха. Алло. Хӑвӑрпа паллаштарӑр-ха, ӑҫтан пулатӑр эсир? Мӗн ятлӑ? Фатисен Саскинчен, халь ялта-хан. Фатисен Мӑч Саскинчен. Курнӑ ятлӑ. Константинов.
Эсир мӗнле шутлатӑр? Чӑваш телевиденийӗ пур-и пирӗн? Пур.

Туслӑх ят. Мӗнехире ят. Тавах сире пирӗн пата шӑнкӑравласа ҫитнӗшӗн. Пирӗн ятсем чылайланса, нумайлансах пыраҫҫӗ. Хальлӗхе тӑхӑр ята ҫитрӗ. Утмӑл иккӗ вӑтӑр сакӑрӑн сакӑр номерлӗ телефонпа хӑвӑр ята та сӗнме пултаратӑр. Хальлӗхе эпир юрӑ тӑхтавӗ. Пирӗн янахта шӑнкӑрав пур, Леня. Айтаха тӑхтар, Юриче Никисе пӑхар-ха. Алло.
Здравствуйте.

Тӑван ен, эпир ӑнлантӑмӑр, пирӗн шӑнкӑрав татӑлса кайрӗ. Пурпӗрех утмалли кӑвайла тӑрса курӑвӑн сакӑр номерлӗ телефонпа тепрех тухма пултаратӑр пирӗн пата, хӑвӑр шухӑша вӗҫнеллеччен каласа пӗлтерме пултаратӑр. Эсир мӗнле шутлатӑр кӑларӑмра? Ну, мӗне хисеплӗ радио итлекенсем, тӑван ен сӑмаха эпир шута илетпӗр. Кунта юлашки вӑхӑтра ӗнтӗ чылайӑшӗ каласа хӑварчӗҫ чӑваш телевиденийӗ тесе. Чӑваш телевиденийӗ пирӗн ҫуккӑ паянхи кун. Олег Михайлович та асӑнса хӑварчӗ, мӗншӗн тесен Раҫҫей уйӑрса панӑ программӑсем кӑна пирӗн Раҫҫей каналӗ ҫинче пыракан программӑсем кӑна. Хамӑрӑн телевидени хальлӗхе пирӗн ҫуккӑ. Ӑна пуҫарса ярасси пирки тата ун ячӗ пирки паян калаҫатпӑр. питӗ калаҫасшӑн айта хӑпхар. Кам? Кам ҫитрӗ пир мата? Алло, алло, сивӗтлетпӗр эпир. Пуҫ вӑхӑт тӗлне пултӑр Чӑваш Енӗн нацради-митт текенсене тата Туйӗнче ларакан хӑнасене те ертӳҫӗсене, тейӗ те Юрпатак Ҫӗмпӗрле хулинчен. Тавах сире те ҫавӑн пекех пултӑр, Юра. Эсир вара мӗнле шутлатӑр пур-и-ха ӗнтӗ наци телевиденин пуласлӑхӗ тата мӗнле ят пама пулать-ши наци телерадиокомпанине? Хальхи вӑхӑтра чӑваш халӑхӗн телевидение ҫуккӑ. Вӑл Выльӑкас радио телевидение Российӑн Выльӑкас филиалӗ кӑна шутланать. Ҫавӑнпа та хӑшӗсем чӑваш телевидени пур тесе калакансем вӗсем хӑйсем те ӑнланмаҫҫӗ мӗн каланине. Ҫавӑнпа та пирӗн чӑваш наци телевиденийӗ тумаллах, вӑл пулать вӑл. Ӑна Тӑван ҫӗршыв тесе каласассӑн тӗрӗсрех пулать. Хальхи вӑхӑтра Чӑваш Ен наци радионе калани

Хамӑра хамӑра хисеплетпӗр пулсассӑн наци юррине те Тӑван ҫӗршыв ят парсан пӗрешпӗрех пулать мар. Апла юрӑ эппин эфирта Тӑван ҫӗршыв телерадиокомпани тесе калаттарасшӑн эсир ҫапла-и? Ӑнлантӑмӑр сире тавах.
Хамӑр калаҫӑва эпир юрӑ тӑхтавӗ хыҫҫӑн малалла тӑсӑпӑр. Эпир сирӗнпе пӗрлех, эсир те пирӗнпе пӗрлех пулӑр тӑванӑмӑрсем.